Kuna baba wedu wakatendeka nguva dzose dzeupenyu hwedu, tirongokutendai Mwari nechipo cheupenyu mazviita kutionesa zuva ranhasi kwete nekugona asi nenyasha. Tirongokutendai Mwari nekuti munotida rudo rwenyu torwona pakati pedu. Tirongokutendai Mwari nekutiunganidza semhuri yenyu. Todawo presence yenyu pakati pedu. Zvese zvatichaita pano Mwari, toda uwapo hwenyu. Nevaenzi vedu vaitire zvakanaka nesuwo mutirangarire sevana venyu. Tiri mukati mekudzidza nekudzidzisa. Takunamatai, takutendai, tiri muzita nomuropa raMambo Jesu. Amen. Totenda legend. Kana unorega ikusiwe kuna akapfeka. Eh, makadii makadii vana vechikoro. Eh, zvinhu zvedu da kuti zvitii ga ga. kaka tikuitira nguva nhai eh, regai nditi tina vadzidzisi vepano paprimary ngavasimuke tivaone vadzidzisi vepaprimary simukai ehe ha mazita handichadomi ngatiti mauya zvakanaka tine varairidzi vekusecondary school simukai Ehe, ngativati mauya. Zvakanaka, dai ndichiende pamongo wenyaya yedu yetavinga pano. Pano tine makomborero zvikuru. Tatarisa pabuilding yetiri kuona iyi, pane munhu ane zita riri ipapa. Tadzoka mumashure umo. Pane umwe mutambo wakamboti mwana wese akamwa drink rake ichinzi ichristmas party izvozvo zvose zvine zita remunhu ari panapa aipa kuti zviitike nhasi ndiye atitsika pano kuda ndisati ndamusimudza ngatimbomuroyerayo maoko nezvaakati nani other than tendai simbai eh, mkoma akapedza mkoma simbai simukai uone wana kutanga kutenda mudzidzisi maita basa watichitese Makadii kuwana? Makadii kuwana? Unondiziva ndiani panapa? Ah, okay. Vangotanga ndichidai so. Andile. Zita rangu ndinonzi Tendai Kakweza but ndakusenzesa rasekuru munoriziwa. Tendai Simba. Ndakunzi Tendai Simbai. Simbai nderasekuru. Asi indonzi Tendai kai? Kakweza. Nhasi ndiri kufara ndikutaura nechirudzi chaamai wangu. Handirika chirudzi chedu. Ndinoso chirudzi chaamai ndichii? Kudada kutotaura Shona. Hansoda hatina nguva chandawirira pano chinhu wani wakomana. Ndochikoro chandakatanga kudzidza pano pachikoro paNyamara. Chida grade 1, ticha wangu wari Mr. Tsiga, headmaster wangu wari Mangu. Ndake ndakaita kunge imimi apa. Handizi. Ndozvo ndakatanga ndichiita pano pachikoro. Asi chandira kuti muite ka. Mese mundinzwa here? Saka kuti muteerere zvandakuunzirai nhasi. Zvandakuunzirai nhasi zviri very important. Ende chengetai Pano pamuchaseka moseka pamhanyarara. Ndichikura inini pano ndichida grade one pane chinhu chandaidawo eh, asi nenge ndiri dofo dofo munoriziva pachikoro mukirasi medu menge mune vanhu vataiti isusu hamene kana mazuva ano tainzi ndenge ndiri 30 nhamba yandaitora ini nenge iri nhamba 29 kana nhamba 28 mukuzviona pamagrupu pamagrupu taigara magrupu 1 to 5 indaigara pagrupu 5 amene kuti uzviita here ndendiri dofo handiti asi do udofo hwangu hauda kuda kundikanganisa zvandaifunga uza zvandikutaura usasekwe kuti uri dofo munhu wese ane chaanoita sei ende hakuna munhu anonzi dofo kune munhu anononoka kubata

handi chinyarara mese hapana zvamuri kuziva pakati penyu hapana mupfumi kana murombo amai wako ndiwo arombo kana sekuru wako yauzi uchinzwa kuterera nhasi munotaura makasvika kumba moti amai nababa ini handizi murombo ini kana mupfumi kana uchifunga kuti hauri mupfumi une kaselfoni zvawakapfeka zizvi zvako ndaamai wako ava kana baba wako naasekuru wako nguva yenyu ichaita sei ichakwana inini ndaenda kuchikoro ndire chigamba kuchigamba munochiziva here mii chigamba apa ukaenda kuchikoro chisina bhutsu isu hazvina kutanga nhasi izvi Muza ndikutaura. Asi chiripo ndechekuti ngatiteerere chi wadzidzi wedu nekumba kwedu nana amai wedu zvatiri kuidzirwa. Handiti ka? Wakanzwa munhu achikutaurira kuti hauna bhutsu ndine bhutsu zvakanaka, muudze kuti hazvizi zvako ndezvaamai wako. Nguva yenyu ichaita sei? Handiti ka? saka chiteera upenyu hwangu handina nguva mbudaenda kumwe ndizvamukuita maexam handiti ka saka uzokukasikakasira ndabva kuno ndakaenda kunonzi kuharare kuno ndabva grade one kana unoita grade two kunonzi kuharare asi kuharare kwacho ah, ndakaenda kuharare kwamunofungidzira kaimwe ndakaenda kunonzi kugeto kuchitungwiza munokuza kuchitungwiza taitopirwa mabhazi kuenda kuharare kutaundi mukunondaura baba wangu naamai vangu vange waruwa arombo kana chiita warombo warombo wekuti ngowani waisenza kuti tione mari ikaenda kupi kuchikoro handiti ka zvamuri kungoitawo tichodzingirwawo mari zvechii zvechikoro mukuza ndiri kutaura asi ndipo pandinoita gaga life yangu ndakada kutanga life yangu ikuti ndakuda kuita zvechi zvesport Sport yandakatanga kutamba inge iri basketball ndakukura eh, ndakatanga ta problem yekupfeka boots boots dzangu dzandinopfeka usingazive kune masaizi ka boots yandakapfeka iri size 20 kuamerica kuzimbabwe size 19 zimbabwe zimbabwe muno misize 19 haiwanike inge isingawanike mushopu baba wangu pandakatanga kukura ya ndinakuma 14 13 tichi anga asina mari yekunotenga bhutsu muzandaura zvakanzi nebhata kana uchida bhutsu unofanira kutotenga chimodhi chacho chechi chokuita kuti upfeke bhutsu bcause mwana wako anotenga bhutsu ka one pagore baba anga asina mari zvandakazoita manje nokushupika kweku ndakanotenga famashu munaiziva anonzi famashu munaiziva famashu here takatenga tai tai remota munoziva tai remota ndakacheka ndakaita chisoo patayi remota ndakatanga kufamba zvaindirwadza machristmas vamwe vane bhutsu ini ndine ndainge singa kwakauya bhutsu nekumwe maticha vanoziva nezi magras hope andira kupfeka so ndakagumira kutengesa tenda futi ndozvandakatanga kunzwa ndakagumira kupfeka tenda and ndaikura ndakanga ndiri murefu but ndiri katete munoziva tichipiwa mazita ati nditoro zvimwe achiti jorobido waitaura handidika pandakatanga kuenda ndakatanga kuendawo kune wamwe wanhu wakanga wane mari anga munoziva kuharare kune vaitiva taiti makarati amene munoziva ananzi makarati ndakunotambawo sport yangu kwekuita eh, apa chandanga ndakunetseka chinhu wani manje udofo wangu wandibata asi ndakanga singa chandakanga kukumbira kuna mwari teererai munzwi ndakaona kuti baba wangu haasina mari hapana kwachiri asi pezvo zvandiri kuti ndakakumbira kuna mwari mwari dai zvaibvira mundipiwo bhutsu inoita sei inondikwana ndomunamato ndakapa dai mwari zvaibvira Mundipowo bvuti inoita sei? Inondikwana. Ndiwo munamato wangu. Hapana munhu anenge akumbira kusara kwani? KwaMwari. Sezvinei wakapera eh, nguva yakakwana. Noudofo hwangu uye uye ndakashingira. Kana uri dofo, ndeka ndikutaurire. Kana uchiziva kuti unofanira kuteerera. Angave mudzidzi wako teerera, kungave kumba teerera. Unza ndikutaura? kunga wabereki kana sekuru unogara nawo teerera ungonzwa ndikutaura ndakatanga kutamba spo ndo handina nguva kuti ndikutaurira life yangu yese ndikuita gaga po ndakataura ngo hatina nguva saka teerere zvandikutaura semapoints ndakatanga kuenda kunotamba sport ndasvika kuye kuye kwandaitamba ponzi bva kuchikoro baba ndakawaudza kuti kudiwa mabhuti baba vamwe vasingakwanise kuita sei kundipa zvesport bcause waitoshupikawo kuisawo chikafu pachi patebho kuti tikwanise kudya bcause ndakakura mufamily yange ine wakomana wega vega yange wari six boys wasikana wari two tichigara muone room kuchitungwiza baba ndo waisenza amai vangu waitsemura huni kamisa unonzi kutsemura huni amai vangu waitsemura huni kuti tirarame but hazvina kundikanganisa ndakati inini handizi murombo amai vangu nababa vangu ndiwo wachii isusu nguva yedu yangu ichaita sei pandakatanga kufamba inini ndichienda kunotamba basketball ndine famashi tingaotonengwa nefamashi wagadzira tai wamwe wanenge time dzacho matitanizo anzi kwaiwe masinika kana tirwaziwaya autoka kutarisa so wanzi whatsapp inini ndakati nechomwe ndakati masinika haazi enyaya ndiana baba wenyu haina handizi hawaziriwo asi ndakaramba ndichingoshingirira basketball ndakatanga kugadzira kutamba basketball ndakasvika iyo wachitamba mabhora aya akadai wachibhaunza so inini neurombo hwangu ndanga ndisingakwanise kuona bhora zvandakaita manje ndakatora 5 kg yehup ndakatora ndakafuridza uh, mukaka yekumwa yeye makaifuridza makaifuridza inoita mweya anditi mosunga kwekwe ndobva ndaisa 5 kg yehupfu mwemene ndoyaisa ma5 zvipepa zveplastic ndozvikaka taikaka mazuva aanoasunga mokaka nedraw saka bhora rinenge rakuita sei rakupaunza nditanga kuita sei kupractiza saka wakazondiona coach wacho ah, uda kutamba basketball uya utange kutamba asi kwaipiwa mascholarship waienda kunopira kuna maamerica one one wengo wane mari ini baba wangu wengo asinowo mari asi handira kuregera kuita sei kunamata kuna mwari dai baba mandipochi bhutsu dzinondikwana neimwe nguva munamatongo akazonzwika ndakaenda kunotamba basketball ndichisvika kuye kueteerere manje ndina ndokuudze ndenge ndine special shoe yangu special shoe ndenge ndinayo manje ye special shoe ka ndiyo ine chi ine ine chi ine tie ndasvika kuye kuye kuna naye kueurope ndakapfeka special shoe yangu wakanditarisa wakadayo anzai okay ndakati am fine Mutara zvandara. Ndakati I'm fine. Handiti? Wakanditarisa wakatarisa bhutsi yangu wakatarisa ndakaita. Nini ndakapfekawo special special jacket rangu. Rakabvaruka arina basa because ndaiziziva kuti it's not me who's poor, it's my parents guys. Muzwa ndiri kutaura? Ndakatanga kutamba sport yangu. Ndatamba kutamba sport yangu. Chinzwai manje kuti Mwari wane simba. inini ndichikura taiona matv imaanani matv ataiona anoti mablack and white asi taiwaona panext door nekuti baba wangu wangu asina kwanisa kuita sei kutenga tv but chakandishamisa ndechekuti ndaiona everyday ndichiona pamatv taifunga kuti kueurope ndiko kuno vanhu vakareba kundani isusu pandakazosvika inini ndakatowamhoresa chini makadii unza nduyara asi ndaibva kuno iwe kumusha iwe kwataidya matamba ane matufu kuzvina nduyara isusu takabva kuno takatosvika chimamhorisa makaita sei akanzi a ah, bhutsi yako hatina inokwana iwewe anopfeka saizi ya ndakati handiizive pozi ndinenge sikazive saizi yangu zvigumbo chazvo zvadai zvaaita kunzi munoziva kunzi here abve azomezwa saizi yangu akanzi iwewe waunopfeka saizi 19 but hatina mushopo takutogadzirira makambani awa pakutanga kutondirwira kundigadzirira chii bhutsi iye maona zvinoita mwari wakutondirwira kuita sei kugadzira bhutsi iye nenyaya yechi yesport sa zvandiri kutaura kwamuri imimi mese muri apa hazvireve kuti chikoro uri dofo pane zvinhu zvaunogona muupenyu hwako chisingagone mumwe munhu asi unoshingirira uno asi teerera mamwe vadzidzi wenyu teerere wabereki kumba ndasvika kwekwe chiteerere kwandakuenda manje ndasvika kwekwe vakandibvunza kuti what you want to eat ndakati hapana kuno zvakana uchibva kuafrica iwe wakabvunza wanje waukori kune zvinhu zvakawanda ndangoti anything you eat kuza ndikutaura nechirungu changu ichocho chokuafrica kuza ndikutaura ndakapiwa half chicken

apo ndadya chicken sechicken mabhonzo nayo unoziva unoziva kudya kwedu iwo waita zvemafoko handiti pachakandishamisa chinzwai chakandishamisa ndechekuti iye paakadya yake akangonyopura nyopura paakanda mupini inhana yangu yakarowa pandakaona ichikandwa mupini ndino why because kumba kwedu taidya full chicken mhuri yese including mavisitor kuterera asi ndaona mumwe munhu anongonyobvura ende akupiwa hafu ndega ndakatokomana dai ndakatotora chakarwa mbini ndaitopa kumba wanin'ina wangu waidya asi sekese pati papo izvi ndi zvinhu zvandakafila ndaenda kuchanging room manje kwaendi kuchanging room kwekwe takunotamba basketball ndakaona wezakati tapedza kutamba basketball wanotora matishet ayanzi ano sweating anekandwa mbini ah! ukanzwa mpini kwandinobva kwandakararama kwandaitsva ndaitsvaka bhutsuka ini omaokana ndakati guys please can i excuse me eh, tora zvinhu zvinemese muchibhini muplastic ndakatanga kutora zvinhu zvizvi ndichisunga zvimwe wamwe wacho kuno makazviwana zvimwe wamwe wacho uko hakuzi kuno kuchete kuno vazambia ndakaisa po ndaiziva kuti kuafrica kune mwana ari kutora chinhu ichochi uchinzwa maold kit ndakatora ndakatora kumana handirase ndinoita sei ndinotora because ndakakura ndichita sei ndichizvishaya buda ndiri kutaura wamwe wenyu imimi mese mese muri umu wese hamurambe makadai muchaenda kwamuchaenda mese muri umu ndoda kuti imimi kana makwanisa kuzodzoka mufungo wamwe wenyu wamwe muchaita madzidzisi wamwe muchaita maheadmaster wamwe muchaita chii mukati menyu asi kana please ndikukumbirawo kana mazosvika kwamasvika musakangamwe pamuti pano munhu anotaura munhu anotaura musakangamwe umwe wenyu nekuti shaiti enozokuti ka tiri kutamba tese kana mazoenda kuna naamerica maumwe makuya unoti shine rese

asi kunzwa imimi if tendai can do it i can do it wasikana muri kukura wakomana wa ndikutanga kwawasikana wasikana time yenyu ichasvika time yenyu wasikana itai zvechikoro itai education time yenyu ichasvika kune wakomana wakawanda uko neuko Mutatu time yenyu itasvika. Chinhu chinodiwa chandava kukutaurira inini. Biya ino tere chinhu chandikutaurira mese vasikana nevakomana. One. Asi muterera wadzidzi wenyu. Kunodara. Tere wadzidzi wenyu, tere wabereki wenyu. Two. Don't drink, don't smoke.

uchiziva kuti inini handikwanise kuita yedzera kusenza bvunza maticha muona ndaura senza ine simba wana kana ndiri kusenza ine simba bvunza pauri kutadza bvunza unoyamurwa anoona ndaura church last you need to play to god listen munhu wese angakutadze kukupa chaunokupa but munhu one anokupa is rich that person is rich unoona ndaura mwari wane simba ndino mwari akasika ti ane pese patakagara panapa ndepake mvura makwanja ndepake saka imimi anokupai munandaura ndapedza saka inini kuno kwandaya reason yandinoda kuita tinoda kuti tiite sport muno utungiza tinoda kuti academy esport basketball academy basketball academy yekuti tiwane kuno kutiita academy yedu esport handiti ka imimi ndinoda kuti inini ndakuritaya ndakura that my last season asi achandirepresa sandiani ndimimini ndimi muchandirepresa imimi muzazondikutaura saka kubvira nhasi sport inochinja upenyu andangoita gagaga kutaurwa izvezvo zveupenyu wangu handiti ka ndo zvandaita kugagaga saka ini chandira kuti ndiite ka chataura nematisha enyu tichaorganiza kuti toita sei kuti tiite sport muno muuzumba handiti ka ini handinete kunonhonga u izvi izvi izvi zvaida kuraswa izvi ndonhonga ndodzipei bcause kumba kwedu kuna vanhu vasina munondara kana ukandiseka ende futi hapana akareba kupfuura inini ikoko indakadya matamba matufu haatomboaziva ri kuya unoapedza kuno unoziva matufu imi ndodzasakadya isu Andika matamba andidya. Kana wakandiseka hapana bhutsu yanokwana inopfeka inini. Uzviza. Hakuna. Hakuna muZimbabwe yese hakuna anopfeka asi sino kwamutoko tisu takaipfeka. Hapana anopfeka sai 20. Asi kuno kuzumba kuno takabva kuno kumaticha edu apa tisu taipfeka. Makanzwa munhu ati kutaurira kuti unoti aiwa kapanyamhara. handika munzwa handidya saka pera nhasi imimi hapana murombo apa hapana mupfumi apa handika asi imimi nguva yenyu chaita sei asi you need to work what very good unofanira kuita sei kuteerera chii wabereki maticha asika hazvina secret makumaputa fodya ndatanga panapo ndikukuonai mafesi enyu

tauya kunemi tendai promise handitapute foti handichamwe doro let's go guys inini kubvira pandakata ndinoda kutanga ndakatanga pasikoro panapa 1981 if i'm not mistake nanhasi ndiri kumhanya 1981 maromoto epachikoro pandakakudza vamwe vacho akashaya nekumwe vamwe vanoziva ndenge ndina vamwe wainzi shawa hwangu waigara panapa ndo waimhanya ana murambiwa waimhanya waimurambiwa kana vachiri kuziva ana pedyo waimhanya pachikoro panapa tichiimba mana zvakasana mwana anonzi wangu wangu wenyu zvemudaudza panapa ndokoni maromoto edu munonzara kubvira that time nanhasi tichiri kungomhanya

Keni mubvunze. Bvunzai, da kuti mubvunze. Musanyare kubvunza. Kana kubvunza upenyu wangu ndiri andi musanyare. Hamuchafe maka ndichikura ini hapana munhu akamboya nditaura zvati kutaura. Saka anenge ane mubvunzo ka ngaandibvunze. Kana ukane mubvunzo ngaandibvunze. Kana maticha ane mubvunzo ngaandibvunze. Iground renyu ndibvunze. Yes.

Why I don't believe kuti Western gold is the fastest well on the world. Handibvume. Handibvume. Handibvume. Why isingabvume kudaro? Ndibvunzei why. Pandaibvunzwa ini uh, ndausimudza wani mukomana. Uh, Nda wani ticha. Nyaya kuno. Akuze. Kara yako. Enda enda pamberi apo. Pandaitaurirwa inini. Teererai. Hanzi ku America taiona mafureke ndi white tizi. Mwana wakadaira. Hanzi ku America kune vanhu vakareba kune varungu vakareba. kuamerica ndozvandataurwa wanopfeka boots wanopfeka mabasketball akareba apa ndaenda kuamerica zvandakaita manje zvekudai so apa ndasvika warungu wacho ndionga wakareba apa makadiwa kuru nhasi this is a true story kozotanzi tendadaiyeperwa taedzwa nezvakadai andidika andika eh, ndakukuudzai zvandikutaurira handibvume kuti nini kune anosuwi makundo vanhu wese kumusha kwedu kunoukawo pane munhu akatiza garwa apa achirwa manya harina kumubata nekusuima iye anonotora weoti anotora weoti but kuti hatina maopportunity kuzara maticha tinawo anogona kuticha kutambawo handizi

Mwana wechikoro hapana anobvunza, hapana anobvunza. Sataita hapana anobvunza, hapana ka kana musina mubvunzo ka ndatenda. Eh, ndofunga panapa ndakambokuti munhu wese aitirwe pati kana akaitirwa pati unoziva ndozvandaisuwawo ndichikwira pachristmas christmas yedu uziva ndai ndakabatawo drink ka ndakamwawo drink ndechikei ndenge christmas yedu saka ndakatowa kumana ka mumboitiwo zvandaingosuwawo handiti ka ande but ezvino izvi ndezvima ndinoda kuti pano pabve wanhu wanda mastar anena kuti ebasketball mastar esoka mastar envi saka we need academy handiti ka saka zvakwa muri mimi kuti muite sei mubatane nematicha enyu tobatana tese handirika wani unoita basketball toita tisaita basketball wanoita chii mutenda nematicha enyu hapana zvakawanda zvadi kukutichai but maticha enyu munazvo nango yanokupa energy kunondoa hanti uyo anokuticha ii but maticha enyu ndakatichwa newawa inango yonokukupai energy handirika nekukubhisaika kuti ndiri murombo

Tati titende mese mundibatsire tende maticha edu izvo akatiitira andika zvari kukuitirai kuti makaita basa wadzidzi muri kuita basa wadzidzisi andika andetese ngatitei samari ngatiwatenda wese munhu wese ngetiziita basa wadzidzi andei warume ka reka ndikutaurirei imimi wakomana reka ndikutaurirei wakomana ndikukuseka hapana zvavanoda kwamuri ava awa hapana imi auda zvamuri imini pane time yevakomana nevasikana mokuvati makura muda kuvati makura musina kukura mandara andika mofanira kuteerera because imimika munhu akakuudza kuita zvakati hapana chavari kuda wari kuda imimi kuyamura imimi unondudara iwe kufamba uchida kana kana une kafoni kana kawachi kawakatengerwa nababa uchida iso auziriwe ndibaba wako kana ambuya wako uchinzwa teerera zvamuchitaura newana handiti munzwa vanhu vese handisida kunzwa kuti imimi maita nharo nematicha handiti kana muda kusvika pandasvika you need to work hard and inofanira kuteerera hazvive kuti uri dofo hazvive kuti uri chivi nondara Munhu wese can do it. Asi iwe ndiwe unozviregerera. Unonzwa? Wasikana ichasvika time yekuchuza wakomana. Kana uchiita sport yako unochuza wakomana uya kambani kuti iwe ibva iwe handidi. Uchinzwa? Because unenge uchiziva zvauri kuita. Kune kune kumalawi kune kuzambia kune eh, kuharare kune kwamutoko kune uchachuza wako wanika ori kumanyirei kune kuamerica kana wada uzowachuzawo

Kubvawo nechako ipapo handizi ende mese maiswa pasame side hapana murombo hapana mupfumi handizi dondi smoke dondi drink but ndino mubvunzo wanyi especially kwakomana wekusekondary magamu mukuswera muchii If you can answer that question for me, ndikazvipano ndichifara. Munoswera muri umu umuite umagamu.

ane nzeve aita sei ehe ndinokushuvirai kuti muri kuwana mukana yakawanda yekuoneswa upenyu hwatinofanira kufamba nahwo tichioneswa makwara akafamba navamwe imi masikana nevakomana mati kurei toraiwo gwara rakanaka ramataridzwa iri mogotenda ona ipapo pane zambuko riri kumberi ramuri kutaridzwa nokusisai kune kwakanaka kumberi e, tasvika pano patiri e, tinotendawo zvakare simbai tendai tomutenda zvikuru nekuti ationesa nekutizuririrawo mukana weSports Academy iriyo yetiri kutarisa kuti tichaiitirwa. Vana vese vanogona sport chero uchikwanisa kutamba une chipepa kana uchikwanisa kugadzira chikora cheunga iitirwa zvaunoda kuita.